Дуслар, барыгызга да сәлам. Мин авылда калам тапшыруының чираттагы чыгарылышы һәм бүгенге безнең геройларыбыз ул Резидә Илнар Миннегуловлар. Ә, Резидәне инде сез блогер буларак барыгыз да беләсез. Исәнмесез, ничек хәлләрегез? Хәерле көн.
Аллага шөкер, рәхмәт. Без теге сингә күчәбез, диме? Ә, Илнар, ә, шундый сүз бар, Блогер жена горе в семье дигән ни әйтерсең? Юк, горе түгел, бик әйбәт әле.
Сезнең бит инде менә сез берегез дә эшләмисез, шулай бит? Әйе, башка. Инде ятасыз, видео төзереп. Әйе. Ну, мин э, видео блогер инде, Илнарның бар бер видео булса бизнесы бар инде, ул эшли. Юк, Резидәнең эшен күрәбез, анса аңлашыла. Ә Илнар нәрсә белән шөгыльләнә? Мин кондиционерлар заправлять итәм җәйкен, обычно. Син инде үз-үзеңә эшлисең, шулай бит? Әйе. Кечкенә станогым бар. Станокта нәрсә эшлисең? Э, Резьба по фанере.
Шевенәрегез бик усал икән сезнең монда. Ә, Менә авылда көненә ничә сум акча сарыф ителә?
Можно даже вообще сарыф итмәскә. Ул инде нигә карап, э, Кесәгә карап. кесәгә карап димме, юрганга карап димме инде.

Без хәзер менә Резидәнең туган авылына кайттык, Бүләк авылы Азнакай районының. Э, сөйләп китә әле монда э, хәлләр турында. Бу минем туган авыл. 91 э, нче елны шушында тудым. Әтием, әнием шушы авылдан инде. Шушында хәзерге моментта тоже яшиләр. Һәрвакыт кайтабыз инде шушында. Безнең авыл Урал тау итәгендә урнашкан. Ык елгасы безнең кырда гына һәм инде башына сразу Башкирия, без Башкирия белән граничим. Бер ярты километрдыр уже Башкортстан плюс ике сәгать башлана инде. Шул тагын инде примечательный яклар бар.
Э, монда килгәч телефоныңда теге сәгать 2 сәгатькә күчеп куямы? Минеке юк, минеке уже күчми, мин автоматны алып куйдым. Монда болай күчә, автомат тора икән күчә сразу. Безнең авыл бик матур, безнең авылда Икенче дә асфальт. Ней мәчетебез бар, шундый матур садигыбыз бар. Авылны карыйлар Аллага шөкер. Авыл авыл яши безнең. Аллага шөкер ул яктан балалар да бар. Э, күрше авылга мәктәпкә йөриләр, садик монда бар. Ул яктан вообще авыл гөрли дип әйтә алам. Безнең әти усал дип әйтеп булмый инде, ул строгий безгә карата, безгә карата, әнигә карата строгий инде. И Ул вообще афган сугышында булган барыбер бардыр инде отголосклар. Характерда. Характерда әйе, отражается инде ул. Ә, без әти эштә булганда ә, рәхәт рәхәт инде безгә без өйдә ятабыз, бернәрсә эшләмибез. Теге тәрәзәдән күрәбез икән әти кайтканын. Сразу бөтенебез эшкә тотынабыз. Кемдер ашарга пешерә, кемдер идән җуа, кемдер кадаклый башлый. Шундый моментлар бар, то что прям әти кайта нәрсә эшләдегез? Ә без менә шулай тордык, әбигә бардык, әбигә булыштык, тегеләй итеп ни э, бакчаны утадык. То есть э, әбигә обязательно әйтергә кирәк, что без эшләдек. Тик ят, тик ятмадык, тик яттык ярамый. Шуңа менә әти дүрт көн көтүдә вообще кайфыйм, вообще рәхәт. Юк, әле бит шунысы да шаккаткыч, монда теге электропастух юк. Монда чын кешеләр чыгып көтү көтә. Әйе, без э, безнең куер куер җирдә юк, если честно, ул электропастухны. Һәм очередька салынган һәр кеше кемнең сыеры бар, ничә сыеры бар, шул кадәр көн көтә инде. Безнең менә дүрт көн. Ә, Монда ә, әниләрегезгә килеп нинди эшләр эшлисез инде сез? Безнең өстә бакча инде шул. Әгәр дә без әни белән әти асау бакчага чыкмыйбыз. Без кайтабыз, бакчаларны утыйбыз. Шубесе икән, без гаепле. И берәр нинди өмә булса, берәр нинди монт булса, әлбә- әлбәттә инде кайтабыз, булышабыз. То есть без монда инде һәрвакыт. Менә син бит инде блогер, әниең әйтмиме? Уф, туйдырдыгыз инде шул телефоннарыгызда утырып дип сүкмиләрме? Минем әнием вообще шундый мировой кеше ул әни. Ул менә безнең башлаган әйберләргә бөтенесенә булыша. Әни нык поддерживает безне ул яктан, безнең әти шундый. Әти вообще менә камерны батыр баскан. Диваш, диваш, все ул гел кыйлып төшә ул камера күрсә. Ачулана, аны ачулана, яратмый камераны әти. Ә безнең камера нәрсә әйтер икән? Без аны әзрәк мыйладык инде уже. Алайса, синең әтиңнең исеме ничек? Илгиз.
О, майланган Илгиз абый аны барып киләбез хәзер. Короче, мин велик урлыйм. Мин шундый күп великта йөргәнем юк. Күптәннән. Чыгаха кешесе. Теге отпечатокларны сүтеп куярга кирәк. Блогер эшен бик җиңел эш дип әйтүчеләр дә бар име? Бик авыр эш инде ул дип әйтүчеләр дә бар. Блогерларны Сүгешләр дә бар име? Ой, менә шу кызны яратам, шу егетне яратам инде мин дип Инстаграмда күп итеп караучылар да бар. Син үзең блогерлык эшенә ничек карыйсың? Синең өчен ул нәрсә? Ә, Шуның турында сөйләп китәле. Блогерлык җайлы эш түгел шул инде ул блогерлык җайлы эш булса, бөтенесе блогер булыр иде ул, әйме? Аны бит Это же труд, менә 24 сәгать син телефонда, син кешенең күңелен күрәсең. Син и тамада, син и ведущий, син и актер, и режиссер, и клоун, бөтен менә просто в одном лице син бер кеше. А, ул бит теге былай гына чыгардың да, куйдың да түгел бит, реклама ясадың да бетте дә. Юк, анда контент ясарга кирәк, кешенең вниманиесен, игътибарын җәлеп итәргә кирәк. Аны тотып калырга кирәк шул э, вниманиесе кешенең игътибарын. Э, ш- Менә шунысы авыр. Хәзерге м, тамашачы ул бик ничек дип әйтим, ирәйгән дә түгел инде менә алар хәзер элек 15 секунд булса кешенең э, игътибарын җәлеп итү әйме, хәзер 2 секунд. 2 секунд эчендә кешенең игътибарын җәлеп итеп Тотып калмыйсың икән, булды. Сиңа кешегә син не интерес. Без хәзер Азнакайның э, шундый теге иң фишкасы, дип, фишкасы йөзе. Э, Чатыртау.
Бу Чатыртау турында тулырак сөйләп. Татарстанның иң бөек ноктасы. Э, поверьялар бар инде, то что ничек дип әйтәләр әле лже петрмы соң инде ну булган бит инде элек элек заманнарда шундый лжелар әйме интернет мына бит ул вакытта каян беләсең аның йөзен шулар монда килеп гаскәрләре белән монда ниләр ясап чыкулар ниләр шунда яшәгәннәр дип качканнар дип инде говорится то что аларның монда даже оружиелары да бар каядыр и монда ни чыгарганнар күмер чыгарганнар нидән Чырталдан. Монда аның тоже ниләре бар. Тишек.
Аңлатам. Казый торган урыннар инде, ала торган урыннар. Әйе, алар бикләп куйдылар, конечно, потому что анда вакытында кереп балалар үлгән. Ну, өсләренә ибрәт иткәндә, инде төшкәндә балалар үлгән. А монда менә ниндидер чатыр җыены, нәрсә? Әйе, һәр ел саен монда чатыртау җыены оештыралар. Сабантуй кебегрәк була инде ул, әйме? Төрле-төрле халыклар килә, чувашлар, башкортлар, марилар, төркияләр, төрле-төрле халыклар килеп, выступать итәләр, җырлыйлар, үзләренең традицияләрен күрсәтәләр. Һәр һәр нинең халыкның үз шатыры була инде. Шуннан чыкты, ну, матур инде, матур. Что тау җыена, сабан туй сыманрак ясыйлар, матур итеп. Бу Азнакайда яшәгән төрле халыкларның ни? Юк. Әллә инде бөтен Татарстан буйлап Татарстан буенча э, яңа Күш төбәкләрдән тоже киләләр. Оренбурглар килә иде, Самарлар килде тоже. Күш төбәкләр тоже килә. Шатиге үзенең авылының, районының тарихын белгән Безнең инде геройлар юк иде әле шул кадәр кызыклы иттереп бөтен әйберне сөйләп барасың. Һәм әле монда сезнең нәрсәләрдер яши Шулай бит менә бу. Әйе, суырлар яши безнең монда. Алар дөрес белсәм, кызыл китапка кертелгәннәр, аларга тиргә ярамый. Һәм инде безнең Шататауда бик күп үсемлек үсә име, алар тоже кызыл китапка кертелгәннәр. Монда әйбер дә җиргә ярамый бугай, дөрес дөрес уйласам. Монда машина белән йөрергә ярамый. Һәм инде монда хайваннарны һәм үсемлекләрне тияргә ярамый. Кызыл китапта алар. Хәзер гомумән менә теге подписчиклар җыю, просмотрлар эшләтү күпкә авырайды, чөнки чөнки Инстаграмның алгоритмнары үзгәрде.
Ансы да бардыр.
Ләкин әле шунсы менә бар э, VPN да бар. Блогерлар күбәйде. Блогерлар күбәйде. Кирәкме, кирәкмиме? Мин дә блогер, син дә блогер, бөтен кеше блогер. Монсы нәрсә белән бәйле? Ни өчен бөтен кеше блогер булырга омтыла?
күбесе күрә дә менә блогерларның тормышын ой монысы былай иттергән ой монысы өй алган монысы менә постоянно мальдивада ята ими акчасы әйбәт дип эше юк дип шунысы шунда омтыла ә син менә минем белән килешәсеңме блогер булу өчен ана бераз гына иртәрәк менә бер ун ел элек башлара кирәк иде ә түгел менә бүген килешмим Гомумән, социаль челтәрләрдә популяр булыр өчен бүген чыгып, бүген кеше булып булаймы? Була, була.
Уникаль контент кирәк.
Берәр кешене җәлеп итә торган уникаль контент табасың икән, әйме? Бар, хәзер менә татар блогерлары да бар, яңарак кына чыккан. Аларның контентлары шундый миңа ошый, мин аларны вообще м, без проблем поддерживать итәм, әйме? Кызык аларны каравың. Аларны чиктереп Новые крофтлар битендәйме менә шулай. Кызык итеп алып баралар, яңа контент төшерәләр. Була, була. Татарга ту урыс блогерлар да чыга. Ниндидер менә цепляющий белән нинди э, тем белән керәләр алар. Кемдер кемнеңдер әнисе ташлап калдырган нидә диптомда, э, кемдер э, әтисе белән тутлашып йөри, э, кемдер разве развелся, кемгәдер изменили. Менә Цепляющий контент ясыйлар әйме шулай? Хайп ясылар. Хайп, әйе. Юк, бу нормаль күренешме? Менә син үзеңнең гаиләңдәге ниндидер шундый күңелеңә якын әйберләрне әйме чыгарасың бөтен кеше алдына һәм шуның белән әле пользуешься булып чыга инде. Шуның белән кулланасың, үзеңне танытыр өчен. Әйе, ну хайп ул хәзерге дөньяда, хәзерге тормышта ул нык цепляющий әйбер. Кешенең вниманиесен нык цепляет. Ну мин Күбәй бер төрмә сөйләр имәйме, но мин алай булдыра алмыйм. Әйе, менә мин сорамакчы идем, синдә бармы шундый э, темалар, нәрсә турында син сөйли алмыйсың үзеңнең социаль челтәрләреңдә? Э, элеккеге тормыш турында, әйме, бар э, әти әни, әни белән кагылышлы әйберләр дә бар, инде туганнар белән кагылышлы әйберләр дә бар инде улым. Алар бит минем якыннарым, алар минем яраткан кешеләрем. Булган булган инде. Үткән. Мин аларны искә төшереп, хәзерге отношениеләрне бозып да, допустим, әйме, аларның күңелләренә тиясе килми. Безнең шундый шундый яхшы отношениеләр әтиәниләр белән, туганнар белән Аллага шөкер. Все приняли, отпустили, дальше живем. Шулай дип әйтик инде, әйме. Көчкә төшердек видеога, эшләр дә эшләр, эшләр дә туктап торырга бер 5 минутлар да юк. Юсарак килегез.
Чуны таптыралар.
Ни, бу сыерларның сөтләре күп булсын өчен менә нәрсә эшләргә кирәк әле зал? Сез беләсездер инде. Спутник табу башлагач. Менә үлән юк бит әле, кая ашап торасың? Үлән бар, монда гына юк, дигәндә күп, дигәндә ашап торам. Сез ана самада алып киләсез инде. Монда су эчәргә туплауга киләләр. Ә менә бу атлар кемнеке? Атлар ненеке? Фермерныкы, Корбановныкы. Ул алар белән нимә әле берәнди бизнес ясыймы? Нәрсә эшлиме?
Бизнес.
Би колонната да инде колоннарын үстереп сата инде.
Сез үзегез бу авылныкы инде. Бу авылныкы. Кешеләр күпме менә яшьләр? Авылны яшәтердәй яшьләр.
Яшьләр хәзерәк инде. Шул безнең чамалар хәзер күбрәк. Мәктәп дөрес әйтә. Эш, эш юк.
Мәктәп юк. Аңа китәләр яшьләр. Шулай инде менә балалар бакчасы бар дөрес әйтә. Балалар, балалар бар. Бар, балалар.
Баралар более-менее. Но яшьләр күп калмый инде барыбер китү ягында. Балаларыгызның шулай теге сезнең авылдан ерак тормаулары сөендерәме әллә инде теге лучше Казанга китеп яшәсенә? Үзем әйтәм, якындарак торыгыз дип. Аннакайдан ерак китмәгез дип. Хәзер була монда рум-тур. Һәрбер көтү көткән кеше беләдер инде, менә шундый шалаш ясап куялар имә, монда обязательно утын булырга тиеш менә, учак. И Мына монда 3 литрлы банкада бер тәмле су булырга тиеш, шулай күләгәдә генә тора. Һәм көтү көтүнең иң тәмле җире, иң яхшы, иң күңелле җире менә шул. Аша. Йомырка белән име кыяр тозлап ашыйсың, ипи белән үлеш.

Ага, син монда нишлисең соң?
Мондый сумкалар белән көтү көтәрә төштең мәллә? Юк, анда минем игрушкаларым. Ага, ә көтү көтәрә булышасыңмы соң бабайга?
Әйе. Бүген кичкә кадәр монда буласың инде. Ха, без ашыйбыз, без китәбез, син бабаң белән монда каласың, име? Юк.
Нишләп?
А бабайга кем көтү көтешә?

Савабыз инде. Әниләр белән кая китсә, приходится савырга аппарат белән. Ә әлегерәк кул белән саваек инде, аппарат булмаганда. Өчешәр сыер иде. Кул белән саваек, әнигә булышканда. Савырга яратмыйм, конечно. Син үзең менә ничек блогер булып киттең? Нәрсә этәргеч булды? Һәм иң беренче Теге йолдыз булып, блогер булып уянган көнеңне хәтерлисеңме?
Блогер булып уяну булмады андый хисәймен. Ул әкренләп барды. Әй, ул әкренләп барды.
Без блогерлыкны башлаганда бер кыз белән башладык. Альбин исемле безнең аккаунт бар иде, Нис татарки дигән. Без нык известный идек ул вакытта, потому что блогерлар юк. Өч блогер бар, Татармалай, Кызык Булат, Браво. Алар безне поддержать дә без инде шулай күтәрелеп киттек и инстаграмның алгоритмлары икенче төрле иде ул постоянно безне топка чыгара и подписчиклар җыелды җыелды җыелды вообще җайлы булды безне бөтен кеше бөтен кеше белә быга иде инде ул вакытта ну хәзер ул аккаунтны без забросили и үзебезнең аккаунтларны алып барабыз а ул кыз шундый ук әйе тоже үзенең аккаунтын алып бара анда күпме подписчиклар җитмешкә якын микән 60 64 мең шул тирә инде. Э, нинди акчага үзеңнең э, аккаунтыңны сатыр идең? Китмәсен. Миллион.
Ха. Белмим. Бер миллионга риза.
Менә без берәрегезгә аккаунт кирәк булса, 10 миллион акчасын әзерләгез дә килегез Резидә янына. Мин сезнең өчен уже сөйләшеп куйдым.